מהרש ת פארציילט א מעשה אז דער בעל שם טוב זכותו יגן עלינו איז אמאל געקומען אין א שטאט און איז איינגעשטאנען דארט ביים שמש צו ביים ראש הקהל האט ער אים פארציילט אז ס'דא עפעס א מגיד וואס גייט ארום, און דעמאלטס איז געווען א ביזנעס אז מענטשן פלעגן ארומגיין האלטן דרשות און וויינען, און מענטשן פלעגן ווערן זייער נתעורר, און דאס איז געווען זיין פרנסה, צו טון פאר פרנסה. אזויווי א בדחן קומט צו א חתונה, אנשטאט זיך פרייליך מאכן איז די איז די ביזנעס, די בעסערע ביזנעס, אויב דאס נישט מאכן וויינען די פרויען דיך נישט ליב האבן. די די באבעס האבן זייער ליב איינעם וואס קען גוט מאכן וויינען ביי די חתונות, ווען מען דיך רופט וועסטו קענען בעטן צוויי טויזנט דאלער פאר מאכן וויינען. אזוי ווי היינטיגע בדחנים אזוי געווען אמאל די די בעל המוסר האבן געהאט א פרנסה זיי פלעגן ארום גיין מיט א נוסח און מאכן וויינען מענטשן עס איז ביטער עס איז דא א גיהנום עס איז דא א געלע גיהנום עס איז דא אזא גיהנום און עס איז ביטער ממש די עולם איז געווארן דערשראקן און געגעבן געלט בעל שם טוב האט געזעהן שוין אינמיטן האט ער געהערט אז דער דער דער דער מוסר זאגער דא אין דעם שטאט ווי ער האט דארט איינגעשטאנען שטייט און רייסט שטיקער פונעם עולם האט ער געשיקט שנעל דעם משמש זאל גיין זאגן פארן עולם זאל ארויסוואקן פון בית מדרש נישט קיין עצה, קיינער איז נישט מחיוב צו הערן ווי מען צעברעכט מענטשן. און דער בעל מוסר האט באמערקט ווי ס'טוט זיך עפעס בקיצור די עולם ווערט ליידיג און ליידיג, האט ער געפרעגט וואס גייט פאר, האט מען אים געזאגט אז דער בעל שם טוב שטייט היינט דא אין דעם שטאט יעצט שבת, און ער האט געהייסן זיינע חסידים זאלן אנטלויפן פון דא. איז ער געקומען מלא טענות זונטאג צום בעל שם טוב הייתכן אז ער האט אים צושטערט זיין דרשה, זאגט ער אים דו שעמסט דיך נישט? דו שטייסט און צושניידסט אידן און דו זאגסט אז אידן זענען גארנישט ווערד, דו ווייסט ווען א איד, דער פשוט'ער איד, דער איד וועם דו צוברעכסט, אינמיטן טאג, ער האלט אינמיטן ארבעטן, אזוי פארנומען מיט זיין ביזנעס, אזוי פארנומען מיט זיין דזשאב, ער געבט זיך א כאפ, אה! יוי! מנחה! איך פארפאס מנחה! ער געבט זיך א, ער קען נישט גיין צו א שול אפילו, ער געבט זיך א שטעל אין זיין דזשאב, אין זיין פלאץ, ער געבט זיך א טרעף, ער טרעפט אביסל וואסער, ער געבט זיך א וואש די הענט, און אזוי, אוי! מנחה! פון די קרעכץ וואס דער מענטש זאגט אוי מנחה אוי מנחה ווערט אזא רעש אין הימל ווייל די מלאכים קענען דאס נישט באווייזן מלאכים זענען מלאכים מלאכים זענען וואס א מלאך א מלאך איז א פייער האט נישט קיין גוף האט נישט קיין יצר הרע ער האט נישט קיין ווייב ער האט נישט קיין קינדער ער האט נישט קיין בילס ער האט נישט גארנישט וואס איז א מלאך א פייער ברענט צום אייבערשטן די מעלה פון א מענטש אז א מענטש איז מער ווי א מלאך ווייל איך וויל נישט, איך וויל זיין א ערליכע איד, אבער פון די אנדערע זייט וויל איך, איך ווייס נישט, ס'ברענט אין מיר, ס'ברענט אין מיר מיינע תאוות, ס'ברענט אין מיר אלע מיינע מידות, אלע מיינע שלעכטע מידות, וואס זאל איך טון, איך ווער פארברענט, ניין, איך גיי מיך שטארקן, ניין, איך בין דורכגעפאלן, ניין, יעצט גיי איך מיך שטארקן, דאס איך סאך מער ווי א מלאך, זאגט אים דער בעל שם טוב, דו שעמסט דיך נישט, דו רעדסט אויף אידן, דו צוברעכסט אידן, אנשטאטס מחזק זיין אידן און זאגן פאר מענטשן, דו ווייסט, האלטסט אינמיטן א שווערע טאג ארבעט.